Khaile he tun tuma kan thlir a kan enho leh tur hi Joshua Van Facebook page ah te phei chuanin a tam khawp mai a thlalak a rawn post nasa a ni Joshua Van kum sawmhni pali mi vel lek sanghnih sawmhni panga kumin mahni lawkhanin UFC Flyweight ah a champion a champion deuh hem mai a, a ropui khawp mai. I lawmpui tlak a ni. I champion hi chu champion na na na hi chu a leh pek awm tawh lo. Um an lawmpui awm a ni. Tichuan Joshua Van ah hian hei engineer advocate ni bawk Pu Hriata Chhangte hian a ngaihdan leh thil a rindan te pawh a ni ang chu khatiang kha Ama page ah a rawn post a che chu kan chhiar lawk dawn a ni. Hemi kan chhiar zawhah hian Zozun khan Hringlun khawvela Hringlun khawvel page ah Naomi Varteiin a rawn post kha a rawn chhang let a. Chutiang te chu kan en chho dawn a ni. Engpawh ni se Pu Hriata Chhangte hian engtin nge thu a rawn ziah Joshua Van chungchangah hian hei hi kan chhiar deuh zung zung ang. Joshua hi Burmese khua leh tui niin tunah usa ah a zuk awm ve mek a ni. Kei chu Joshua hi Mizo ni lova, a intih Mizo awm thawm hi ka la hre lova, a duhtu Sama legal status dik ber nia hriat dan a, inti lai ve tlat Mizo ni duh lo ve ngat, inti Burmese Burma kawl a bracket zauh zauh a ni kan tih mai. Hnam ni chuang lovin Burmese, Burma khua leh tui a nihna a chawi lar. Picture-a flag a intuamna hi Burmese flag a ni si, tiin bracket-a rawn sawi bawk a ni. Ve vel vei hi kei chu ka lo ngaihsan phah phian a sin. A ngaihsan a ngaihsan dan ti kha kei pawn ka ngaisang ve tlat. A awmna hmun flag a zahpui lo, a pho chhuak lang tlat khami kha a tha ka ti. Kei mite pawh hi hei heti lai hian a rawn zia a rawn zia chhin zawm dan ah hian kei pawh ka nih na Mizo Kristian Indian Tribal ah ka chiang ang deuh hian a rawn ti a ni. Kei ni pawh Indian Tribal kan nih ang in Mizo Kristian kan nih ang in kan in zah pui lo a ni. Mizo tlangval emaw Mizo ang zir zang a lo chhuah vel lo chhuah ve vel chiam hi a fuh lo a rawn ti a ni. Dawt sawi tul lo ber chi ah ka ngai. Lo chei mizo vel chin hi a tlawmthlak a ti ve hrim hrim. Umm. Nia, mi thenkhat hi chuanin Mizo lawm chuti kha ti an ti a ni. A Mera chu Pu Hriata ngaihdan hi a dik thin khawp mai a. An ni mithiam, engineer, advocate hial. an lo ni bawk nen Mizo hi kan ropui tawk tu hnam dang mah aiin kan theu nio bik lo, kan la ti tha duh lo vel mai mai alawm. Dik tak chuan kan Mizo Kristian Pathian kaihhruai tlat hnam pipu te pawh hnam ropui tak lo ni hrin kan nih zia hi. Tun hnaia vangchhia pipu te kawtchhuah kan chhungkua kan han hmuh chian hnu phei kha Mizo Original Pride. Ngei mai kha neih let leh vat vat ka chak a ni, a rawn ti a ni. A rawn pui thei khawp mai. Thahnam ram tawp tak, khawvela ram leh hnam re thei ber pawl, Burma, Myanmar khua leh tui tuna usa awm, Lai, Zawnghnathlak hnam bil chi khat, Duhpha chuan inti mizo original thei. Tlangval UFC a rawn vawr chho deuh hi a mimal ang leh thenawm tlangval. Thenawm tlangval ni angin kan lo lawmpui ve a, kan lo chhuang ve em em a ni mai. A ka ngai thung a rawn ti a ni kha lai te kha. A rawn ziak chiang thei khawp mai a pu hliata hian maw hetah hian UFC a rawn vawr chho deuh hi. A mimal ang leh thanawm tlangval ni angin umm a nihna angin kan lo lawmpui ve a, kan lo chhuang ve em em ni mai a ka ngai thung a rawn ti a ni. Thanawm tlangval kha a duh chuan Mizoah a rawn awm thei. Umm heti laia Lai Zohnathlak bracket ah Zohnathlak nam bil chi khat duh phawt chuan inti Mizo original thei tih hi Pu Hriata sawi hi a dik chiah a ni. a duh chuan Mizo original in a awm thei ni tih kha umm kan sawi nawn leh anih chu. Tichuan tikhan kha mi kha Pu Hriata rawn thurun post hi kan share chhuah theih kan reaction kan nei theih ni ta sela tichuan Zozunina umm Zozunina Naomi varte a rawn chhan letna kha kan ngaithla chho anga umm Burma ho birthday a ni ringawt alawm he Burma group chu Joshua chak ve dan kha nui za thlak lama kal a tumpui pa accident hlauh lo sela chu a chak awm der si lo Burma ho lawmah a ta zui Burma mi chu Burma in ni tho tho Mizo chu Mizo a rawn ti a hemi hi hemi thu hi. Zawlzun YouTube channel neitu khan a rawn chha let a ni. Engtin nge a rawn chhan let dan? Hmm. Kan kan ngaithla chho anga sawi zau ngai awm a nih chuanin kan sawi anga a awm lo nih chuanin a tawp thlengin kan ngaithla hlu chhuak par ang aw.
Aw helaia Naomi var te rawn post hrik nun khawvel a rawn post hi kan comment zuai ang e Burma ho birthday a ni a ni ringawt alawm he Burma group chu Burma group hring nun khawvel hi Burma group em mi ka lo hre ngai lo a chaw chu a chak ve dan kha nuih zat thlak lamah kal a ti a nuih zat thlak i ti maw. Eheu, keini chu kan chhuang tak zet a ni. A tumpui pa accident hlauh lo se la chu a chak awm ter si lo a ti. A tumpui pa accident emaw accident lo emaw infiamna inelna anih chuanin chu chu vannei emaw vannei lo emaw inelna hre hre a hei hi ih eng nge vanneihna anih chuanin kan chak a kan chak lo thei mihring khawvelah pawh hei chu hei chu naupang chhial lutuk A va accident vang se accident a accident na tak kha lo ma chak na ni le accident lo se chak lo tih te chu a accident vang a chak a nih a lo ni tak tak a nih leh pawh i chak na chu kan ta umm chu chu kan vanlaih na a inhrim hrim a i lehkha ziah hi chu A inthlai bik lutuk a chuvain ka comment duhna che maw? Chuan i a naupang chhia mah mah accident hlauh lo sela chakawm der si lo tih a zawng te. Hman atangin fight chak tawh a nih hi Joshua van hi maw? Hetiang accident emaw accident lo emaw a lo bul tanna atangin chak a chak a chak hi a tam zawk a, kan chhuang bawk a ni tih i lo hre dawn nia. Joshua van kan chhuang lutuk. Burma ho lam ah a tlan zui Burma ho lam ah a tla zui Burma mi chu Burma mi in i tho tho Mizo chu Mizo Burma mi hi in hmu silik tuk hi mak ka ti kei chu khawvel ah ka hre ngai lo Mizo chauh hi khawvel ah awm nio la chuan nuam in ti ang em enge Burma mi hi in hmu sit em em Burma mi in Burma mi kan ni lo kan ti ngai lo Burma mi kan za Burma mi nih kan zak lo lutuk kan in chhuang zawk Mizo pawh Mizo in nia Burma mi Mizo i ni mau la, India mi, Mizo leh Burma mi tih hi teh khin tur a ni lo a, India, India mi leh Burma mi tiin teh khin tawh zawk rawh. India, India khua leh tui nihna in neih vang chauha India mi niin neih kha mahniin ram hranin awm pawh a ni lo. Maw India hmel leh Mizo hmel chuan ang lo lutuk, keini tlangram mi, keini ho hi Burma atanga tla vek thlang tla vek a nih kha, in Burma mi, Burma atanga tla vek in nge Burma rawn chho leh rawn haw chho leh vek zawk rawh u tih kha hre rawh. Mizo, Mizo ka nia kei pawh hi maw? Burma awm mahni ila duh lian tawng hmanga sei lian kan nih hi kan chhungkuah, ka nu kan u leh naute tun pawh in bela phone tang in bela duh lian tawng vek kan hmang tih i lo hre dawn nia. Mizo chu Mizo, Burma mi chu Burma mi tih ringawt a nih chu kan ni sa reng. Mahse la thlai bik nei, Burma mi hmuhsitna lutuk a khatianga i rawn post kha, Burma mi hi kan mai mai lo, kan duai lo tih i lo hre dawn nia. Mizo tia in thawmhnaw hak zawng zawng kha chei map in China a nih kha China China Burma maw Burma awm lo se engmah an nih tawp lo kha tih ka lo hre rawh inthlai i bikna thinlung leh eng emaw zawnga thil in rawn post hi chu kan rawn chhang let zel dawn chu Burma hi kan mai mai lo tih ka i hre dawn hemi a ka hetiang lampang inthlai bik hei inhmuhsinna ang chi leh inthlai bik lutuk kan hruaituten inpumkhatna an zawnga an tha leh zung sum leh pai an senga Chutiang laia hetiang mimal ina hetiang rilru nei ho a rawn post ho chu kei chu ka vai a, ka chhang let thin dawn che u, chu chu ka hrawi duh che u a. Hei ka chhan letna chhan pawh enge kan tih chuanin Burma mi chu Burma mi in ni tho tho, Mizo chu Mizo i rawn tih danah hianin Mizorama cheng ho chauh hi a mi Mizoai pawm a ni le. Burma-ah khianin Burma ramah Mizo tam tak an awm, Zo hnahthlak tam tak kan awm. Burma cheng ho hi Mizoai pawm lo ami a ni le, Mizoram a cheng ho chauh hi ami Mizoai pawm tih hi ka zawhna a ni. Che hei comment-ah emaw Messenger-ah emaw mi rawn chhang let rawh. Mizo chu Mizo, Burma mi chu Burma mi. Burma mi chu Burma mi kan ni reng a, Burma mi hnam dang kawl ho bim in awp a, India pawh vai ho in an awp cheu a, mah ni in zo hnah thlak te kan la in awp lo. Chutiang zawng ah chuan in Burma mi kan ni rih a, hnam dang in min awp vang in, nang ni pawh India mi in ni, India khua leh tui in ni a, a hnam zawng a Mizo leh a Burma zawng tih lam pang ni lo in, Burma ram a cheng ho hi Mizo ah i pawm ve lo em mi? Tih hi ka zawh na a ni. Chu chu fer daih mai rawn chhang ang che. Burma zo hna thlak cheng ho khi Burma a zo hna thlak Mizo tam tak cheng ho khi Mizo ai pawm lo em mi? Mizoram chhung chaw mi ho hi Mizo ai mi pawm tih hi ka zawhna a ni. Chu chu mi rawn chhang let dawn nia. Aw helaia Naomi var te rawn post hrik nun khawvel a rawn post hi kan comment zuai ange Burma ho birthday a ni a ni ringawt alawm he Burma group chu Burma group hring nun khawvel hi Burma group em mi ka lo hre ngai lo a chu chu a chak ve dan kha nuihzat thlak lamah kal a tia a nuihzat thlak i ti maw Eheu, kei ni chu kan chhuang tak zet a ni. A tumpui pa accident hlauh lo se la chu a chak awm ter si lo a ti a. A tumpui pa accident emaw accident lo emaw infiamna inelna a nih chuanin chu chu van nei emaw van neih loh emaw inelna hle hle a hei hi ih eng nge van neihna a nih chuanin kan chak a kan chak lo thei mihring khawvelah pawh hei chu hei chu naupang chhia lutuk-- A va accident vang se accident a accident na tak halawm a chakna a nih leh accident lo se chak lawng tih te chu a accident vang a chak a nih a lo ni tak tak a nih leh pawh ih chakna chu kan ta a umm chu chu kan vanneihna a inhrim hrim a i lehkha ziah hi chu a inthlai bik lutuk a chuvangin ka comment duhna che maw chuanin a naupang chhia mah mah accident hlauh lo sela chak awm der si lo tih a zawng te hman atangin fight Chak tawh a nih hi Joshua van hi maw hetiang accident emaw accident lo emaw a lo bul tanna atangin chak a chak a chak hi a tam zawk a kan chhuang bawk a ni tih i lo hre dawn nia Joshua van kan chhuang lutuk Burma ho lam a a tlan zui Burma ho lam a tlan zui Burma mi chu Burma mi in ni tho tho Mizo chu Mizo Burma mi hi in hmu silh lutuk hi mak ka ti kei chu khawvel ah ka hre ngai lo Mizo chauh hi khawvel ah awm ni aw la chuan nuam in ti ang em Enge Burma mi hi in hmuhsit em em. Burma mi in Burma mi kan ni lo kan ti ngai lo. Burma mi kan za Burma mi nih kan zak lo lutuk kan in chhuang zawk. Mizo pawh Mizo in nia Burma mi Mizo i ni mau la in India mi Mizo leh Burma mi tih hi teh khin tur a ni lo a. India India mi leh Burma mi tiin teh khin tawh zawk rawh. India India khua leh tui nihna in neih vang chauha India mi niin nei kha mahni in ram hran in awm pawh a ni lo. Maw India hmel leh Mizo hmel chuan ang lo lutuk keini tlangram mi keini ho hi Burma atanga tla vek thlang tla vek anih kha in Burma mi Burma atanga tla vek in nge Burma rawn chho leh rawn haw chho leh vek zawk rawh u tih kha hre rawh Mizo Mizo ka nia kei pawh hi maw Burma awm mah ni la duh lian tawng hmanga sai lian kan nih hi kan chhungkua ka nu kan u leh nau te tun pawh in bel a phone tang in bel a duh lian tawng vek kan hmang tih i lo hre dawn nia Mizo chu Mizo Burma mi chu Burma mi tih ringawt A nih chu kan ni sa reng. Mahse la thlai bik nei, Burma mi hmuhsitna li tuka khatianga i rawn post ka. Burma mi hi kan mai mai lo, kan duai lo tih i lo hre dawn nia. Mizo tia in thawmhnaw hak zawng zawng kha China map in China a nih kha, China China Burma maw Burma a awm lo se engmah in nih tawp lo kha tih hi la hre rawh. Inthlai bikna thinlung leh eng emaw zawnga thil in rawn post hi chu kan rawn chhang let zel dawn cho. Burma hi kan mai mai lo tih hi ka i hre dawn. Hemi ka hetiang lampang inthlei bik hei inhmuhsinna ang chi la inthlei bik lutuk. Kan hruaitu ten inpumkhatna an zawng a, an tha leh zung sum leh pai an seng a, chutiang laia hetiang mimalina hetiang rilru nei ho a rawn post ho chu kei chu ka vai a, ka chhang let thin dawn che u, chu chu ka hruai duh che va. Hei ka chhan letna chhan pawh eng nge kan tih chuanin Burma mi chu Burma miin ni tho tho, Mizo chu Mizo i rawn tih danah hianin Mizorama cheng ho chauh hian mi Mizo ai pawm a nih leh. Burma ah khianin Burma ramah Mizo tam tak an awm, Zo hnahthlak tam tak kan awm. Burma cheng ho hi Mizo ai pawm lo ami a nih leh. Mizorama cheng ho chauh hian mi Mizo ai pawm. Tih hi ka zawhna a ni. Che hei comment ah emaw messenger ah emaw min rawn chhang let rawh. Mizo chu Mizo, Burma mi chu Burma mi. Burma mi chu Burma mi kan ni reng a. Burma mi hnam dang kawl ho bim in awpa India pawh vai ho in an awp cheu a, mah a ni in zohnah thlak te kan la in awp lo. Chutiang zawng ah chuan in Burma mi kan ni rih a, hnam dang in min awp vang in nang ni pawh India mi in ni, India khua leh tui in ni a, a hnam zawh a Mizo leh a Burma zawng tih lam pang ni lo in Burma ram a cheng ho hi Mizo ai pawm ve lo em mi tih hi ka zawh na a ni. Chu chu fair daih mi rawn chang che. Burma a zohnah thlak cheng ho khi Burma-a zo hnahthlak Mizo tam tak cheng ho khi Mizo ai pawm lo em mi? Mizoram chhung chaw mi ho hi Mizo ai mi pawm tih hi ka zawhna a ni. Chu chu min rawn chhang let dawn nia. Awle. Hringnun khawvel page-ah Naomi Varte thu post hi Zozun channel neitu hian Tunah khan a rawn chhang leh nasa khawp mai a, a rawn chhang leh nasa khawp mai. Naomi Vartei hian chhang lehna te a thar a rawn nei ve leh dawn em? Umm, kan duh tawh leh phawt ang.